Gahee guddaa social media gubbatti kan taphate ustaaz xaahir galatooti takbiiraa naa jedhaafi. Kallattii ulama'aa fi du'aata akka Itoophiyaatti ustaaz Abubakkar, Yaasin Nuuruu, Ahmaddiin Jabal akkasuma Sheek Jamaal Aliyyii namoonni kunniin hundi gumaacha kana keessaa Gahee leencaa qabanii jaraafillee takbiiraa naa jedhaafi. Nabi Muhammad meeshootii zamanni sun qabu guutuu qaban. Daa'iin meeshaa zamana hunda qabaachuu akka qabu Nabi Muhammad irraa baranne salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi gumaachi har'a daa'iidhaaf sheekaaf aalima tokko godhamu hundi imaamni isaanii Abi Bakri Siddiiqi warra waan kana keessa hirmaate hunda Abi Bakri Siddiiqii fi Nabi Muhammadii wajji Rabbi isaan haa kaasu, daa'iin, sheekni, aalimni gaafa inni qabrii galee biyyee dhadhahannee as deebine isa faarsinuu miti seenaa isaa dalaguun. Har'a ulamaa'a gurgudda jira. Kitaabban gurguddaa allafanii, barreessanii waan silaa aalama Islaamaa hunda qallabu. Sababa shilingiif sumuna dhabuutiin manatti harka hafe kumaatama qabna ganda keessa. Sheekkotiin durii miilaan lafarra deemte ta ammaa abaaste konkolaataa malee hin sochoonu jetti jedhe gariin. Namni kitaabni kun mana keessan jiru akka waan Nabi Muhammad mana keessan ta'anitti ilaalaa jedhe. Namni har'a ulama'a halqaa ganda keessanii qabdan akka waan Nabi Muhammad ganda keessanii ta'anitti ilaalaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Guyyaa kana arguudhaaf dura dursoo

Yeroo tokko takbiiraa naa jedhaafi. Gara abbootii qabeenyaatiin duraan gaafa nuti ijoollummaa qabnurraa gaafa nuti duniyaa tanarra hin jirre irraa qabee sagaleedhaan kophaa isaa akka Ibraahim kaana ummatan biyya kana keessatti hin jirre hojii ambiyoonni rabbii durirraa qabanii dalagaa Nabi Muhammad kennanii Nabi Muhammad ulamaa kennanii duniyaa irraa deeman ustaada keenya ustaad Qamar gahee guddaa mallaqa guddaa gumaacha guddaa as keessaa qabanii takbiiraan haa jedhaafi. Ittaan suudhaan ispoonsara ulamaa du'aata halqa adda addaa keessatti arguudhaan bakka abbootii qabeenyaa hedduu silaa lakkoofsaan qabnu immoo bakka hojiitti dhabne bakka nu bu'ee garaa nu gahe ustaad Mustafaa

tooti madirakii kana gubbatti maqaa isaanii ka dhagahamu dhahamu hin dhageenye akka Umar ibn Khattaab jedhe yoo ani jara dhumte san wallaale rabbiin jara sani wallaalu jedhe Gahee guddaa social media gubbatti kan taphate ustaaz xaahir galatooti takbiiraa naa jedhaafi. Silaa asitti argaman turee guyyaa har'aa biyya makkatan mukarramaa jiranii achirraan hordofu jiranii kallattii ulamaa fi du'aata akka Itoophiyaatti ustaaz Abubakar Yaasin Nuuruu Ahmaddiin Jabal Akkasuma Sheek Jamaal Aliyyii namoonni kunniin hundi gumaacha kana keessa gahee leencaa qabanii jaraafillee takbiiraa naa jedhaafi. Waliigalatti ummata keenya magaalaa Shaashamanne irraa qabee ijoollee Sacuud Arabiyaa, ijoollee Dubaay, ijoollee Awurooppaa, Ameerikaa bakka adda addaa jiran keessaanillee gubbaanillee kallattii hundaan nu bira dhaabbatanii wanti kun fiixa bahuudhaan nu gargaaran jara hundaa rabbi haa galateeffatuu takbiiraan haa jedhaafi aalima daa'ii gargaaruu jechuun dhuunfaa gargaaruu miti diin gargaaruudha abibakri siddiiq gaafa nabi muhammad hijiraadhaaf bahan ishtaraa jamalayni bikufiya dhoysee gaala lama nabi muhammadii bite gaalli sun Al-Qaswa'a jedhamti. Gaala Nabi Muhammad yaabbatan, geejjiba Rasuulli Rabbii yaabbatan keessaa 17 lakkaa'a. Warri siira fardaa fi gaala walitti jechuudha. Keessaa gaalli guddoon kiiloomeetira 380 Nabi Muhammadiin baattee Makkatarraa gara Madiinaa Nabi Muhammadiin galte Al-Qaswa'a. Mallaqa Abii Bakri Siddiiqi Nabi Muhammadii kenne isatu bitef, konkolaataa guddicha gadaa sanii. Yoo akka seenaatti dubbanne har'a gaalli akka xayyaaraatti jechuu, fardi akka makiinaa V8 yoo fudhanne, makiinaawwan kuwwan ykn geejjibni akka harreef gaangee makiinaa ganda keessaa ta'uu danda'a. Nabi Muhammad meeshootii zamanni sun qabu guutuu qaban. Daa'iin meeshaa zamana hunda qabaachuu akka qabu Nabi Muhammad irraa baranne salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi. Gaalli sun gaalli Abi Bakri Siddiiq mallaqa isaa kiisii baasee osoo rasuulli rabbii quba hin qabne bitee namticha banii daylii gaara thawrii booda guyyaa sadi booda nukkoottu jedhaniin rabi'al awwal gaafa rabi'al awwal tokko jedhu. Jarri safariin keessa digdamii torbatti bayan. Mana Kadiijaa irraa gaara Thoorii keessa guyyaa sadi dhukatanii achitti gaala jalatti fide gaara jalatti. Gaalli sun gaala mallaqa Abii Bakri Siddiq ittiin bite tahuun Rabbi barakaa keessa kaa'ee gaalli bakka masjiinni nabii keenyaa jiru salawaatu Rabbii wasalaamuhu alayhi ciiftellee gaala Abii Bakri Siddiq bite. Gaalli geejjibni nabi Muhammad yaabbata wayita wahyiin samiirraa bu'u Nabi Muhammadiin baatuu hin danda'u. Iyyeeti gadi ciisa gaala kana qofatu dhaabbatadha wayita waahiin Nabi Muhammad irratti bu'ullee. Gaalli kun dhaabbatee haga waahiin sami irratti bu'u socho'uu hin danda'u garuu lafa hin ciisu. Wahii waan ulfaatuuf innaa sanulqii aleeyka qawlan thaqiila. Gaalli Nabi Muhammadiin baatee wayta wahyiin samiirraa Jibriil itti haasahullee gaala Abii Bakri Siddiiq bite. Rasuulli Rabbii isii yaabbatanii hajjiin deeman. Fathii gaafa fathiillee isiin deeman. Gaafa Khaybaraallee isiin deeman Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam gumaacha mallaqa Abii Bakriiti. Dura bu'aa Arjaa kenneen quufne beekamaa Abaabakri Siddiiq gumaachi har'a daa'iidhaaf, sheekaaf aalima tokkoo godhamu hundi imaamni isaanii Abiibakri Siddiiqi warra waan kana keessa hirmaate hunda Abiibakri Siddiiqii fi Nabi Muhammadii wajji Rabbi isaan haa kaasu. Aamiin jedhaafi. Gaalli sun Nabi Muhammad duniyarraa deemnaan Akka warri siiraa garii jedhutti gaalli sun guyyaa nabi Muhammad dabran kama zakara ibnu kathiir fil bidaaya boottee iji isii takka jaamee nabi Muhammadiin booda ji'a tokko yookiin ji'a lama ulamaani garii waliigala umriin isii waggaa kudha afuritti duniyaarraa deemte jedhan gaalli gaafa rasuuli rabbii du'anillee nyaata diddee bishaan diddee jedhan gaafa rasuuli rabbii duniyaarraa deeman gaalli sun gaala achirraa dhaloonni islaamaa ulamaani osoo walirraa fuudhu Ulama'a osoo utubu, daa'ii osoo utubu, kitaaba allafuu keessattis daa'iin, sheekni, aalimni gaafa inni qabrii galee biyyee dhadhahannee as deebine isa faarsinuu miti seenaa isaa dalaguun. Har'a ulama'a gurgudda jira. Kitaabban gurguddaa allafanii barreessanii waan silaa aalama islaamaa hunda qallabu Sababa shilingiif sumuna dhabuutiin manatti harka hafe kumaatama qabna ganda keessaa. Ulamaa gurguddarraa jechuudha. Garuu akkaataan silaa akka qurxummiin jette waan haasawa hedduu qabaa bishaan afaan na jiruufi malee jette silaa wanni walitti dubbannu wanti walitti gadi diinu hedduutu jira garuu akkanumatti nu jaaladhaa jalqabiinsi naannoo garanaatiin ulamaa bira dhaabbachuun ka'e kun isa seenaa dalagee ulama'ani halqaa qaraasisan daa'iin baarizni laffaatii guddicha ummataa baadhatee deemu tokko har'a booda arsii naannoo shaashamanne irraa qabee oromiyaa guutuu keessa qabee haga Itoophiyaatitti namni halqaa barsiisu namni hadiisa rasuula rabbii raabsu namni laga ganda hunda keessa laga nabi muhammad yaase kama qaala imaamu tirmidii waan jedhe imaamu nasa'iina fakkaata namni kitaabni kun mana keessan jiru akka waan nabi muhammad mana keessan ta'anitti ilaalaa jedhe namni har'a ulamaa halqaa ganda keessanii qabdan akka waan nabi muhammad ganda keessanii ta'anitti ilaalaa na rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam akka gariin munaafiqootaa fi durriyyeen gariin haasahuu miti Sheekkotiin durii miilaan lafarra deemte ta ammaa abaaste konkolaataa malee hin sochoonu jetti jedhe gariin. Munaafiqoonni gadaa hundan jira. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam reef meeshotii geejjiba gadaa isaanii guutuu qabaatu isin lakkaahee jira. Nabi Muhammad motorsaayikilaan deeme jedha as taa'ee gowwaan. Nabi Muhammad makiinaa yaabbate jedha as taa'ee siistama ittiin kallattii kana cufu ulamaa ittiin xiqqeessu baay'ee. Kallattii kanatti ummanni keenya dammaqee ulama'a hundaaf, ulama'ni haqqaa ta'an irraa qabee konkolaataa akka qabaatan, mana akka qabaatan, galii bareedaan isaanii akka qabaatu har'arraa waadaa seenaa walii haa seennu. Rabbiin fiixa isin haa baasu. Ulfaadhaa galatoomaa. Wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuh.